Şu ýerde wideo çekip tiktoga goýmak hiç hili bikanun iş däl. Essalowmaleýkim gadyrly ildeşler, hoş geldiňiz. Ine ildeşler, men şu günki çykyşymda size bir zady düşündirmäge synanyşmakçy. Näme? Mysal üçin, bizde pylany, pylany bar, Türkmenistanyň içinde ýaşaýar we şonda bir mesele bar we şol mesele Türkmenistanyň kazyýet sistemasy bilen çözülenok, şol mesele sen ministrlere baraňňy baranyň bilen çözülenok. Şoň üçin ol ildeşimiz näme etdi, iner telefony aldy we öz meselesi boýunça wideo çekip tiktoga goýdy. Şo ýerde wideo çekip tiktoga goýmak hiçjelek bikanun iş däl. Sen hiçjelek kanuny bozaňok. Sen wideo çekip tiktoga goýanyň üçin Hiç kimiň hiç hili seni türmä basmana haky, hukugy ýok illesler. Seni türmä basmaga tiktok wideo üçin hiç hili sebäp ýok eger seni şol wideoda bikanunçylyga çagyrmadyk bolsaň. Ýa sen özüňe pikir ediň seň öz meseläňi aýdyp ine mysal üçin näme gadyrly Serdar Berdimuhamedow Be mende şu mesele bar, men daşa ýurda çykyp bilemok, gaýrat edip kömek ediň, rad ediň hawa, men pylany pylanjy pylany pylany pylany ýerde ýaşaýan. Şol wideo üçin hökümedi hökümediň seni türmä basmana hukugy ýok, türmä basmana sebäp ýok ildeşler. Şoň üçin bir. Näme bir hakykat boýunça bir logistiki pikir ediňä. Näme üçin hökümet sizi şo wideo üçin türmä basdy? Hawa elbetde olar näme neme etmek ma aýna şol näme raýatymyz köp gürleýär. Şol raýatymyz näme köp köp gürleýär öz öz hukugyny kaçat eden bolýar zat diýip şeý diýip türmä basmakmy. Eger onýaly bolsa ilerse ine biz bara. Eger sizde pylany mesele bar bolsa, bolýa. Eger başarsaňyza ýüzüňizi açyp wideo çekiň türkmenistançada. Eger başarmasaňyz onda bize dokumentleri zatlaryny ýuberseňiz. Biz size kömek ederis. Maslahat bereris. Dogrumy? Şoň üçin ýöne ýöne ilaçlar iň soňundan Ýene saýlaw size gelýär ine siz nähili mitinge çykarýaňyz. Eger hawa daşary ýurda çykman Türkmenistanyň içinde türmede ýaly ýaşamak isleýän bolsaňyz bolýar arkaýyn ýaşaberiň. Ýok ine daşary ýurt daşary ýurdy görjek syýahata gitjek ýa-da maşgalany eklemeli işe gitjek diýseňiz onda göreşmeli. Onsoň ol göreşiňiz bir günde hiç hili netije bermez. Eger bir zat üçin göreşýän bolsaň, onda näme, aýlap, ýyllap göreşmeli elbetde. Başga, başga näme, başga ýol ýok. Başga hiç hili ýol ýok. Şonuň üçin ileçler şu çykyşynda menem size teklip etdim. Eger, eger siz Türkmenistanyň içinde Türkmenistanyň hökümetiniň izolýasiýa syýasatynyň pidasy bolan bolsaňyz, eger siz Türkmenistanyň içinden daşary ýurda çykyp bilmeýän bolsaňyz, Wideo çekýäňizde maňa ugratýaň. Onsoň menem size birinji bilenem medini kömek etýän. Onsoň ikinji bileninde mysal üçin hä sen türkmenistan üçin onda näme etmelidigini maslahat berýän. Nirä ýüz tutmaly, nähili proseduralar onsoň elbetde beýleki adamlar öz geçiren tejribesi boýunça ýene maslahat berýär. Onsoň has bolmasa ildeşler. Eger mysal üçin aýdaly planet planet türkmenistanda türkmenistan içinde şu meselä sezewar bolan bolsa Onda geliň, näme, finansawy kömek boýunça kampaniýa geçireliň. Eger hawa, Türkmenistanyň içinde iletişimiz bar bolsa, ine şu öz meselesi boýunça görüşjek iletişimiz bar bolsa, onuň üçin näme, ýurist üçin pul gerek, seniň dokumentleriň üçin, seniň ýol kiraýyň üçin, hepsi üçin pul gerek, dogrumy? Onda gel, ildeşlerimize kömek bolsun diýip, näme, kömek pul boýunça Gep bilenä eger bolsa bolmasa öz TikTok segmentini halkdan sorary, eger bolmasa onda halkara guramalaryndan ýörite pul kömegini soramaly. Hawa. Şoň üçin şu günlükçe gysgaça etjek çykyşlarym şulardan ybarat. Hawa, soňuna görä, soňuna çenli görersiňiz diýip umyt etýän. Galanynam nesip bolsa geljekde ýene görüşeris.